Gelo xwedaya efrandar di payî ve ma û xema me dixwe ma em dikarin wî nas bikin. Erê ew payivî û payva wî hîn dike ku em çawa dikarin wî nas bikin. Beriya sê hezar û pênc sed salan Xwedê dest pê kir peyvên xwe da nivîsandin û di nav hezar û şeş sed salan de li dûr çil mirovan peyvên Xwedê nivîsîn. Tewrat, Zebûr û kitêbên pêxemberan Pêşî li ser çerm hatin nivîsîn û niha ew hemû bi Encîlê ve di Kitêba Pîroz de berhev kirîne. Kitêba Pîroz li ser Xwedê û li ser hezkirina wî ya ji bo her mirovî dibêje. Ev dîroka kirinên Xwedê ye. Di destpêkê de Xwedê erd û ezman efirandin. Erd bê kes û virt û vala bû. Tenê av û taristanî hebû. Ruhê Xwedê li ser avê digeriya û Xwedê got bila ronahî çêbe û ew çêbû. Xwedê dît ku ronahî qenc e. Wî ew ji tariyê veqetand navê ronahiyê roj û yê tariyê şev danî bû êvar û bû sibeh roja pêşî. Xwedê got bila qubek hebe ku ava li jêr ji ya jûr veqetîne û Xwedê navê qubê ezman danî. Bû êvar û bû sibeh ev roja didoyan bû. Xwedê got bila ava di bin ezmên de Li cihekî bicive û axa ziwa bê dîtin. Ev wiha çêbû, Xwedê navê axa ziwa erd û navê ava civiyayî derya danî. Xwedê dît ku ev qenc e. Xwedê got bila erd şînahiyê bide giya û darên bi tof û wiha çêbû. Xwedê dît ku ev qenc e. Bû êvar û bû sibeh ev roja sisiyan bû. Xwedê got bila li ezmên ronahî hebin û ji bo roj, meh û demsalan bibin nîşan. Xwedê ji bo rojê ronahiyek û ji bo şevê ronahiyek efirand û stêr jî efirandin. Wî ew hemû xistin ezmên da ku ronahiyê bidin dinê. Xwedê dît ku ev qenc e. Bû êvar û bû sibeh ev roja çaran bû. Xwedê got bila av ji efrînên jîndar tije bibe û bila li ezmên tayr bifirin. Wî hûtên mezin û hemû masî û hemû tayr li gor cureyên wan efirandin. Xwedê dît ku ev qenc e, ew bereket kirin û got, Berdar bibin û zêde bibin. Bû êvar û bû sibeh ev roja pêncan bû. Xwedê got bila erd heywanên cûr bi cûr derxe û wî heywan, dewar û yên ku li ser erdê dişêlin efirandin. Xwedê dît ku ev qenc e. Hingê Xwedê got, Em di sûretê xwe de mirov çêkin. Xwedê ji axa erdê mirov efirand û bîhna jiyanê pif kir pozê wî û ew bû mirovê jîndar. Xwedê mirov, jin û mêr di sûretê xwe de efirandin. Wî navê mirovê pêşî Adem danî û Adem navê jinê Hawa danî. Xwedê got, Mêr wê dev ji dê û bavê xwe berde û bi jina xwe re bibe yek. Ew ê bibin bedenek. Adem û Hewa tazî bûn û şerma wan nebû. Xwedê her tiştê ku çêkiribû dît û her tişt gelek qenc bû. Bû êvar û bû sebeh, ev roja şeşan bû. Wiha erd û ezman Efrîn roja heftan Xwedê ji hemû karên xwe bîhna xwe vekir û ew roj pîroz kir. Xudan Xwedê li aliyê rojhilatê di Edenê de baxçeyek çand û tê de darên bedew bi fêkiyê xweş çandin. Li navendê du darên din hebûn, dara jiyanê û dara zanîna qencî û xerabiyê. Xwedê mirov danî baxçe ku wî biçîne û lê bibe xweyî. Wî li mirov emir kir got, Tu dikarî ji her dara baxçe bixwî, lê ji dara zanîna qencî û xirabiyê nexwe, gava tu jê bixwî, eseh, tê bimirî. Xwedê pir ji Adam û Hawa hez kir û ji bo jiyaneke qenc û baş çi lazim bû ya da wan. Xwedê azatiya bijartinê jî da wan, wî fersend da mirovên pêşî ku vê destûrê bi şehrezayî bi kar bînin. Wî dixwest ku Adem û Hawa jê re hurmetê bikin û li gor emrê wî bikin û bi tenê ji berê darekê nexwin. Her tişt gelek xweş û baş bû da ku mirov di silamet û bextewariyê de bijiya. Diviya Adem û Hewa li şehrezayiya Xwedê ewle bibûna û rûmet bidana wî. Diviya wan ji bo azadiya xwe xwe bextewar bidîtan. Lê çaxê yek ya xelet hilbijêre, hingê xerabî pê re tê. Hê berî afirandina mirov Xwedê azatiya bijartinê dabû milyaketan jî. Xwedê dixwest ku milyaket jî hurmetê ji wî re bikin. Piraniya milyaketan bijart ku li pay Xwedê herin û daxwaza wî pêk bînin. Ev ê niha alî mirovan dikin. Lê hin milyaket ya xelet hilbijartin, wan hezkirina Xwedê red kir û li pay milyaketê serhildêr Îblîs çûn û ketin bin rêberiya wî. Berê Îblîs li ba Xwedê bû, lê ji ber pozbilindî û quretiya xwe ji rewş û rûmeta xwe ket, çimkî ew li hember Xwedê rabû û wî got, Ez ê textê xwe deynim ser stêran û xwe bikim wek Xwedê. Ew yê xirab tê gotin û ew wê perezîna ku bi tenê ji Xwedê re ye dixwaze. Carna ew xwe dixe şiklê milyaketên ronahiyê û bi derawên xwe mirovan ji rê derdixe, cefayê dide wan û wan helak dike. Lê Xwedê dîwana wî kir û got, Agirê du jehê her û her wê cihê te be. Di baxçê Êdenê yê xweş de Îblîs di şiklê mar de hat ba hawa. Mar ji hemû efrînên ser erdê yê herî hîlebaz bû. Wî ji hawa re got, Ma bi rastî Xwedê gotiya ku divê hûn ji fêkiyê hin darên baxçe nexwin. Hawa got em dikarin ji fêkiyê hemû darên baxçe bixwin. Lê Heçî dara ku li navenda baxçe ye, Xwedê gotiye ji fêkiyê wê nexwin û dest nedinê ta ku hûn nemirin. Lê mar got, Hûn qet namirin. Xwedê dizane. Roja ku hûn jê bixwin, çavên we wê vebin, hûn ê bibin wek wî û hûn ê qencî û xerabiyê bizanin. Kitêba Pîroz dibêje ku Îblîs bavê derawan e. Erê, wî hewa xapand û li ser Xwedê rast negot. Çaxê jinê dît ku dar ji bo xwarinê qenc e, li çavan xweş tê û dikare fêhmdariyê bide wê, wê fêkî jê kir, xwar û da mêrê xwe yê ku li ba wê bû û wî jî xwar. Di cih de çavên wan vebûn û wan dît ku ew tazî ne. Wan pelên dara hêjîrê kirin ber kûşk û li xwe kirin. Çaxê wan dengê Xwedê bihîst gava ku ew di baxçe de digeriya, xwe ji ber wî veşartin. Ji ber ku ew ne li peyva Xwedê lê li aqilê xwe ewle bûn, wan guneh kir û bi mana ruhanî mirin û têkiliya xwe ya bi Xwedê re winda kirin. Xwedê gazî Adem kir, got, Tu li ku derê yî? Adem jê re got, Gava min dengê te bihîst ez tirsiyam, çimkî ez tazî bûm û min xwe veşart. Xwedî jê re got, Kê ji te re got ku tu tazî yî? Ma te ji wê dara ku min emir li te kir ku tu jê nexwî, xwar? Adem got, Jina ku te daye min ji fêkiyê wê da min û min jî xwar. Xwedê ji jinê re got, Ev çi ye ku te kir? Wê got, Mar ez xapandim û min xwar. Hingê Xwedê ji mar re got, Ji ber ku te ev yek kir, di nav hemû heywanan de nifir li ser te be. Tê li ser zikê xwe bişêlî û axê bixwî. Ez ê dijminahiyê deynim nav te û jinê û yek ji dondana wê wê serê te biperçiqîne. Li vir cara pêşî Xwedê kifş kir ku ew ê xilaskar bişîne. Ew ê ji jinê bê û Îblîs bindest bike. Xwedê ji jinê re got, Ez ê êşa te ya zarokanînê pir zêde bikim û mêrê te wê bibe serwêrê te. Û ji Adam re jî got, Ji ber ku te guh da peyva jina xwe û te ji fêkî xwar, ax ji rûyê te ket bin nifirê. Di hemû rojên jiyana xwe de tê bi zehmet nanê xwe jê bixwî. Ax wê stirî û diriyan derxe. Tê bixwehdana enya xwe nên bixwî. Heta ku tu vegerî wê axa ku tu jê hatiyê standin. Pelê dara hêjîrê nikaribûn tazîbûna Adem û Hawa binixantan. Îcar Xwedê ji çermê heywanekê ji wan re cil çêkirin û li wan kir. Weha bi destê Adem guneh û mirin ket dinyayê. Hê berî efirandina dinê plana Xwedê ev bû ku ji bo efûbûna guneh guriyeke bêsûc bê dayîn. Xwedê dizanibû ku mirov wê rêberiya wî red bikin, û guhê xwe nedin wî. Xwedê ji vê yekê re dibêje guneh. Lê plana hezkirina Xwedê ev bû ku xilaskar bişîne ku ew bibe gorî û wiha her kesê ku bixwaze efûbûnê bistîne. Piştre Xwedê Adam û Hawa ji baxçe derxistin. Wî li ber baxça milyaket yanî xêrûb danîn û li wan emir kir ku bi şûrên agirî riya dara jiyanê biparêzin. Ji ber gunehê Adem hemû mirov bûn mirindar, lê ji aliyê Xwedê ve hêvî heye. Hawa kurek anî û got, Min saya Xwedê mirovek bi dest xist û wê navê kurek Qayîn danî. Hawa kurek din jî anî û navê wî Habîl danî. Ew bû şivan û Qayîn bû cotkar. Piştî demekê Qayîn ji berê erdê diyarî ji Xwedê re pêşkêş kir. Habîl jî pez anî. Xwedam pêşkêşa Habîl qebûl kir, lê liya Qayîn nenêrî. Qayîn pir hêrs ket û rûyê xwe tirş kir, lê Xwedê jê re got, Çima tu hêrs bûyî? Xwedê gunehê Qayîn jê re got û wek ku pelên dara hêjîrê nikaribûn tazîbûn û gunehê Adem û Hewa veşêrin, weha jî pêşkêşa bê xwîn qet nikare gunehan bibexişîne. Qayîn li gor xwestina Xwedê neperizî wî, guhê xwe neda wî û tûbe nekir. Peyva Xwedê dibêje ku Habîl bi pêşkêşa xwe baweriya xwe ya rast kifş kir, lê Qayîn wisa nekir. Di Kitêba Pîroz de Xwedê dibêje bê rijandina xwînê efûbûna gunehan tune e. Qayîn ne tenê li hember Xwedê neguhdarî kir, lê li hember birayê xwe jî guneh kir. Çaxê ew li çûlê bûn, ew rabû û birayê xwe kuşt. Xwedê ji Qayîn re got, Birayê te li ku derê ye? Wî got, Ez nizanim, ma ez berevanê wî me. Xwedê got, Te çi kir? Dengê xwîna birayê te ji axê gazî min dike. Tu li ser axa ku xwîna birayê te ji destê te stand, ketî bin nifirê. Paşê Qayîn ji ber rûyê Xwedê derket. Ji neguhdariya wî mêrkujiya pêşî derket, lê Xwedê kur û keçên din dan Adam û Hawa. Piştî gelek salan dinya bi dûndana Adem û Hewa tije bû. Xwedê dît ku dinya bi gunehên mirovan tije xirabî bûye. Fikrên dilê wan û hişê wan her gav li ser xirabiyê bû. Xwedê xemgîn bû û got, Ez ê van mirovên ku min efirandine ji ser rûyê erdê rakim. Lê Nuh di çavê Xwedê de kerem dît. Ew mirovekî rast û bêkêmahî bû û biya Xwedê dikir. Xwedê jê re got, Dawiya hemû mirovan hatiye, çimkî dinya bi neheqiyên wan tije bûye, ez ê mirov û heywanan helak bikim. Lê tu ji xwe re gemiyekê çêkir, ji derve û hundir ve wê qîr bikir. Gemî wê sed û pêncî metran dirêj, bîst û pênc metran fireh û pazdeh metran bilind be. Derî jî çêk e. Bi tenê tu, jina te, her sê kurên te û jinên wan hûn ê bikevin gemîyê. Ji her cureyê heywanan jî cût bi cût nêr û mê bixin gemîyê. Lê ji heywanên paqij heft heft bixinê. Çaxê ku Nuh gemî çêdikir ji mirovan re digot, Li Xwedê vegerin belkî ew li we bê rehmê û hûn winda nebin. Lê wan tinazên xwe bi Nuh dikirin. Nuh bi mala xwe ve bawerî bi Xwedê anî û çaxê Xwedê got ew ketin gemiyê. Xwedê bi xwe derî girt. Paşê Xwedê çil şev û çil rojan baran barand. Li ser dinê av bilind bû. Ava bin erd da der û av hat heta gihîşt gemiya Nuh û gemî ser avê ket. Av ewqas bilind bû ku çiyayên herî bilind jî hatin nixumandin. Li ser dinê hemû efirîn, xeniqî, mirov, heywan, yên ku dişêlin, tayr û hemû tiştên jîndar qir bû. Av sed û pêncî rojan li ser erdê bilind bû, lê xwedên Nuh û yên ku bi wî re di gemiyê de bûn, xweyî kirin. Paşê Xwedê li ser erdê bar rakir û av hêdî hêdî nizm bû. Av ji ser erdê kêm bû û gemiya Nuh danî ser çiyayên Eraretê. Çaxê Şînahî careke din derket, Xwedê ji Nuh re got, Tu û hemû yên ku bi te re ne ji gemiyê derkevin. Ew jî derketin. Hingê Nuh ji keviran gorîgehek çêkir û ji Xwedê re gorî pêşkêş kir. Xwedê Nuh û kurên wî pîroz kirin û got, Berdar bin, zêde bibin û dinê tije bikin. Û bi şînahî û pincaran re ez heywanan jî ji bo xwarinê didim we. Lê yê ku mirov bikuje jiyana wî bêje bê standin. Çimkî mirov di sûretê Xwedê de hatiye aferandin. Û Xwedê got, Ez peymana xwe bi we û bi dondana we re girê didim. Ez tu caran bi tofanê qira mirov û heywanan naynim. Ez ê keske sora xwe deynim ser ewran, da ku bibe nîşana peymanê. Çaxê ez li ser dinê baranê bibarînim, ez ê wê bibînim û peymana xwe bînim bîra xwe. Piştî Nuh çend qarn derbas bûn. Lê li ser dinêhê ziman yek bû. Mirov hatin deşta Şînarê, Rojhilata Navîn û li wir cîwar bûn. Wan ji hev re got, Werin em bajarekî û bircekê çêkin ku serê wê bigihîje ezmên û em nav û dengê xwe derxin da ku em li dinê belav nebin. Ev yek tam li hember emrê Xwedê bû ku gotibû berdar bin û dinyayê tije bikin. Birca ku wan çêdikir ji bo perizîna rojê, heyvê û stêran bû. Ew ji Xwedê zêdetir diperizîn van tiştan. Xwedê ji jûr li birca ku wan çêdikir nêrî û got, Ew miletek in û zimanê wan hemûyan yek e. Tiştê ku gûman kirine wê çêkin û tiştek ji wan re nabe asteng. Werin em herin jêr û zimanê wan tevlî hev bikin ku ew hevdu fêm nekin. Xudan weha kir û çêkirina bajêr da sekinandin. Loma navê bajêr Babîl yanî Tevlîhevî hat gotin, çimkî Xwedê li wir ziman tevlîhev kirin, wisa ku mirov li dinê belav bû. Çar sed salan piştî tofanê, Xwedê li rojhilatê li bajarê Urê li Avram yanî li Birahîm xuya bû û jê re got, Rabe ji nav mirovên xwe derkeve û here wî welatê ku ez ê şanî te bidim. Ez ê te bikim miletekî mezin. Yê ku te pîroz bike ez ê wî pîroz bikim û yê ku nifirê li te bike nifir wê li wî bibe. Û hemû milet wê bi te bên pîrozkirin. Wek ku Xwedê ji Avram re gotibû, ew ket rê, çû û gihîşt welatê Kenanê. Dîsa Xwedan li Avram xuya bû û got, Ez ê vî welatî bidim dûndana te. Li ezmên binêre û stêran bijimêre, dûndana te jî wê efqas be. Hingê hê zarokên Avram û Sarayê nebûn. Lê Avram ji Xwedê bawer kir û ev jê re rastdarî hat hesabkirin. Avram got, Xudan, ez ê çawa bizanim ku ev welat wê bibe yê min? Xwedê lê vegerand. Dundana te wê di welatekî din de bibe xerîb û çar sed salan zordarî wê li wan bê kirin. Wê wan bikin kûle lê ez ê dîwana wan zordaran bikim. Piştî wê yekê dundana te wê bi heyîneke mezin derkeve û nifşê çaran wê vegere vî welatî. Lê jina Avram Saray jê re zarok neanîn û pîr bû jî. Loma wê ji Avram re got, Here ba Hacera cêriya min a Misrî da ku ji wê ji min re zarok çêbin. Avram razî bû. Baweriya wî ya ku Xwedê wê ji Sarayê kurek bida wî sist bû. Îcar Hacerê jê re kurek anî, navê wî kir Simaîl. Piştî sêzdeh salan, çaxê Avram not û neh salî bû, Xwedê dîsa lê xuya bû û got, Ez Xwedayê karîndar im, di riya min de here. Ez ê navê te Birahîm deynim yanî bavê elaletan. Û navê Sarayê wê biba Sara yanî Şahbanû. Ez ê ji wê kurekî bidim te, Sara wê bibe diya netewan. Brahîm hêvî ji Xwedê kir û got, Xwezî Smaîl ber te bijiya. Xwedê jê re got, Ji bo xatirê te ez ê Smaîl bereket bikim û dondana wî pir zêde bikim. Ez ê wî bikim miletek mezin. Xwedê soza xwe anî sêrî, ji Smaîl miletên ereban rakir. Hingê Xwedê got, Ez ê peymana xwe ya herheyî bi kurê Sara, Îshaq re û bi dondana wî re girêdim. Sara jî ji Brahîm re kurek anî û navê wî Îshaq danîn. Çaxê Îshaq mezin bû, Xudan xwest ku baweriya Brahîm kifş bibe. Wî jê re got, Brahîm! Wî got, Va me ez! Xwedê got. Bi kurê xwe Ishaqê Heskirî yê tenê ve here welatê Mûryayê û li ser çiyayekî ku ez ê bêjim te, wî ji min re bike gorî. Sibê zû ew rabû û wek ku Xwedê jê re gotibû, kurê xwe Ishaq bir û çû. Piştî sê rojan wî ji dûr ve ew dera ku Xwedê gotibû dît. Brahîm êzingên ji bo goriya şewitandinê danîn ser milê Îshaq. Wî bi xwe jî agir û kêr hildan û her du bi hev re hilkişiyan çiyê. Îshaq ji bavê xwe pirsî û got, Bavo! Vane agir û êzing. Lê berxê goriyê li ku derê ye? Brahîm got, Lao! Xwedê bi xwe wê berxê gûriyê peyda bike û ew bi hev re hilkişiyan wî cihê ku Xwedê ji Brahîm re gotibû. Li wir wî gûrîgehek çêkir, êzing li ser nijinan din, Îshaq girê da û danî ser êzingan. Brahîm. Kêra xwe kişand ku kurê xwe ser jê ket. Lê milyaketê Xudan ji ezmên gazî wî kir û got, Birahîm, Birahîm! Wî lê vegerand, Va me ez! Milyaket got, Destê xwe dirêjî kurik neke. Niha kifş e ku tu ji Xwedê ditirsî. Te kurê xwe yê yektan ji ber wî venegirt. Birahîm li pişt xwe nêrî, Dît ku di nav deviyê de beranek bi sturhên xwe hatiye girtin. Wî beran hilda û ji dêl kurê xwe ve ser jê kir û şewitand. Kitêba Pîrûz dibêje ku Brahîm ji soza Xwedê piştrast bû û bawer dikir ku Xwedê dikare Îshaq ji mirinê jî rake. Xwedê ji Brahîm re got, Ez ê te bereket bikim û dondana te wek steyrên ezmên zêde bikim. Bi dondana te hemû milet wê pîroz bibin çimkî te guh da gotina min. Brahîm şa bû çimkî xilaskarê ku di baxçê Êdenê de hatibû sozdan wê ji dondana wî bûya. Ew tiştê ku Brahîm kir mînaka wê yekê bû ku bavê Ezmanî wê rojekê kurê xwe yê yekta ji bo hemû mirovan bikira gorî. Êdî Îshaq bû bavê du kurên Cêwî, Esaw û Aqûb. Xwedê navê Aqûb guhert, kir Îsraîl. Xwedê ew bijart da ku bi dûndana wî soza xwe bîne sêrî. Duwazdeh kurên Aqûb hebûn, yek ji wan, Ûsiv, bi destê birayên xwe bi koletî hat firotin. Lê piştî demekê ew bi alîkariya Xwedê li Misrê bû wezîrê Firewn. Di dilê Usif de tirsa Xwedê hebû. Ew li birayên xwe bihûrd û wî ew hemû anîn Misirê da ku ji xelayê xilas bibin. Bi wî awayî mala Aqûb yanî gelê Îsraîl hat Misirê. Tam wek ku Xwedê ji Brahîm re gotibû, ew hatin wî cihê ku wê lê bibûna bindest. Mala Aqûb tev li Misirê zêde bû. Hingê Firewnekî nû yê ku nizanibû Usif kî ye, rabû, ev yek dît û ji Misriyan re got, Gelê Îsraîl ji me zêdetir e. Divê em şehreza bin, nebe ku ji nişkê ve şerek çêbe, ew bi dijminên me re bibin yek û bi me re şêr bikin. Misriyan zarokên Îsraîl kirin kole û xebateke gelek giran danîn ser milê wan. Lê çiqas jiyana wan giran dikirin ew hê bêtir zêde dibûn. Hingê Firewn gazî pîrikên gelê Îsraîl kir û ji wan re got, Çaxê jinên wan keçan bînin, bihêlin, lê çaxê kuran bînin, wan bikujin. Îcar jineke Îsraîlî kurek anî û ew veşart. Lê çaxê ku nekarî wî veşêre qîr li sepetekê xist, ew danî tê de û di nav qamîşan de veşart. Hingê keça Firewn çû ber çêm ku xwe bişû. Wê dît ku sepetek li wir e. Vekir dît ku zarokek tê de digirî. Dilê keça Fir'awn pê şawitî û got, Ev yek ji zarokên Îsraîlîyan e. Wê ew zarok hilda, ji xwe re kir kur û navê wî Mûsa danî, yanî ji avê derxistî. Bi vî awayî Mûsa bû mîrasxwerê padîşahiya Misrê. Çaxê Mûsa mezin bû, çû nav Îsraîlîyan û hal û cefayê wan dît. Wî dît ku çawa yekî Misrî li yekî Îsraîlî dixe. Mûsa guman kir ku kesek li dûr wî tune. Wî yê Misrî kuşt û di nav qomê de veşart. Lê gava ev yek gihîşt guhê Firewn, wî emir kir ku Mûsa bê kuştin. Mûsa revî û çû welatê Midyanê û li wir ma. Piştî çil salan ew Firewn mir, gelê Îsraîl hê di kûletiyê de dişewitî. Zarîna wan gihîşt ba Xwedê. Wî peymana xwe ya ku bi Birahîm, Îshaq û Aqûb re girê dabû anî bîra xwe. Mûsa zewicî bû û pezê xezûrê xwe diçêrand. Di çûlê de milyaketê Xwedan di nav diriyê de di pêta êgir de lê xuya bû. Agir bi diriyê ketibû lê nedişawitî. Mûsa got, Ka ez her im li vê ecêbê binêrim. Çawa dirî naşawite? Ew çû û Xwedê ji nav deviyê gazî wî kir û got, Mûsa, Mûsa! Mûsa got, Va me ez! Xwedê got, Nêzîkî vir nebe, pêlavên xwe bêxe, ew erdê ku tu li serî pîrûz e. Ez Xwedayê bavkalên te me, ez Xwedayê Îbrahîm, Îshaq û Aqûb im. Mûsa ji dîtina Xwedê ditirsiya û rûyê xwe nixuman. Xwedê got, Min cefayê gelê xwe dît û nalîna wan bihîst, haya min ji kul û derdên wan heye. Ez hatim ku ez wan ji destê Misriyan rizgar bikim û wan bibim welatekî qenc li wir şîr û hingiv diherike. Niha were, ez te bişînim ba Firewn da ku tu gelê min zarokên Îsraîl ji Misirê derînî. Mûsa lê vegerand, Ez, ez kî me ku ez herim ba Firewn û gelê te ji Misirê derînim? Çaxê ez ji wan re bêjim, Xwedayê bav û kalên we ez şandime û ew bêjin, Navê wî çi ye? Hingê ez çi bêjim? Xwedê ji Mûsa re got, Ez ew im yê ku ez im. Ji gelê Îsraîl re bêje, Ez im ez şandime bo we. Mûsa got, Ya Xwedan, ez ne mirovekî zanebêj im, ez yekî zimangiran im. Lê Xudan got, Yê ku ziman daye mirov kî ye? Ma ne ez im? De here, birayê te Harûn yekî zanebêj e. Ez ê tiştê ku hûn ê bêjin û bikin hînî we bikim. Çaxê tu herî Misirê tê li ber Firewn kerametan bikî. Lê ez ê dilê wî hişk bikim û ew nahêle hûn derkevin. Hingê jê re bêje, Xwedê wiha dibêje, Îsraîl kurê min ê nixûrî ye, kurê min berde da ku biperize min. Eger tu nehêlî, ez ê kurê te yê nixûrî bikujim. Mûsa û Harûn çûn ba Firawn û her tişt gotin. Wan got, Xudan Xwedayê Îsraîl dibêje, Gelê min berde! Lê Firewn li wan vegerand, Ew Xwedê kî ye ku ez li gor peyva wî bikim? Ez wî nas nakim û ez Îsraîl jî bernadim. Mûsa hat û ji xudan re got, Ya xudan, çima te ez şandim? Min bi navê te ji Firewn re got, lê te gelê xwe rizgar nekir. Xwedê lê vegerand, Ez xudan im, ez li Brahîm, Îshaq û Aqûb bi navê Xwedayê Karîndar xuya bûm. Hingê Xudan ji Mûsa re got ku ew ê xwe xwedayê xilaskar kifş bike û bi Misriyan bide fêhmkirin ku divê tu mirov nepereze tiştê efirandî lê bipereze xwedayê rast. Xudan ji Mûsa û Harûn re got, Herin ba Firewn û şivdarê destê xwe li ser ava Misrê dirêj bikin. Wek ku Xudan emir kiribû Mûsa û Harûn wisa kirin. Av li hemû welatê Misrê bû xwîn. Masî hişk bûn û çem genî bû û Misriyan nikaribûn ji tu deran ava vexwarinê bînin. Xudan ji Mûsa re got, Here ba Firewn û bêje, Xudan weha dibêje, Gelê min berde da ku biperize min. Eger tu bernedî, ez ê bi beqan hemû welatê te biherimînim. Lê Firewn dilê xwe hişk kir, piştî vê yekê beqan welatê Misirê girt, ew ketin nav xelkê, nav malên wan, nav nivînên wan û nav hemû firaxên wan. Îcar Firewn gazî Mûsa û Harûn kir û got, Hêvî ji Xwedê bikin ku beqan ji ser min rake, ez ê gelê we berdim. Lê çaxê Firewn dît ku ev bela derbas bû, tam wek ku Xwedê gotibû, dîsa dilê xwe hişk kir. Loma Xwedê gelek bela anîn ser welatê Misirê, her car Firewn soz dida ku gel berde, lê çaxê bela derbas dibû, wî dilê xwe hişk dikir û soza xwe nedigird. Îcar Harûn şivdar li erdê xist û tûz bû pêşû. Li ser mirov û heywanan pêşû hebûn. Hingê sêrbazan ji Firewn re got, Ev karê Xwedê ye. Piştre Xwedê mêşên xerab anîn ser Firewn û ser xulamên wî, bi belayeke din Xwedê hemû dewarên Misriyan kuştin, lê tu ziyan negihîşt gelê Îsraîl. Hingê Mûsa xweliya tendûrê li ber Firewn ber bi ezmên ve reşand, ji vê xweliyê li ser Misriyan û li ser heywanên wan qûnêr çêbû. Piştî vê Xwedê got ku ew ê tayrûka giran li ser Misirê bibarîne, yên ku ji gotina Xwedê bawer kirin xulam û heywanên xwe bi lez anîn hundir. Lê yên ku gotina Xwedê girîng negirtin, ew li çolê hiştin. Tayrûk tevî êgir, barî û qira hemû xulam û heywanên Wanên li derve anî û wiha jî hemû dar û bexçe şkandin. Tenê li ser wê dera ku gelê Îsraîl lê dima Tayrûg nebarî. Piştre Xwedê ewqas kulî anî ser welatê Misirê ku welat bû tarî. Wan her şînayiya ku ji ber Tayrûkê mabû xwar û li Misirê tu şînayî nehiştin. Pişt re Xwedê tariya taristan anî ser Misrê. Mirovan nikaribû hev bibînin û ji malên xwe derkevin. Ev tarî sê rojan li ser welêt ma. Lê ji bo gelê Îsraîl ronahî hebû. Firewn hê jî gelê Îsraîl berneda lê gef li Mûsa xwarin û got, Dûrî min keve! Roja ku tu bêyî ber çavên min, tê bimrî. Mûsa got, Te qanc got, êdî ez riyê te nabînim. Hingê Xudan ji Mûsa re got, Ez ê belayeke din a hê girantir bînim ser Firewn û ser Misriyan, piştî wê ew ê gelê min berde. Ev bela wê hemû nixûriyan bikuje. Ji nixûriyê Firewnê li ser têxt heta bi nixûriyê cêriya li ber êş hemû wê bimirin. Li hemû welatê Misirê zarîneke wisa giran wê çê be ya ku tu caran çênebûye û çênabe jî. Wiha ji gelê Îsraîl re bêje, Bila her mal li gor hesabê nefsên xwe berxekî hil de. Bila ew berx yeksalî, nêr û bêqisûr be. Tevahiya gelê Îsraîl piştî çar rojan bila berxan ser jê kin. Bi baqek geya, xwîna wî berxî hildin û li ser derê û li her du rexê dêrî bixin. û bila tu kes heta sibehî zû ji mala xwe dernekeve. Divê hûn wê şevê berx li ser êgir bikin kebab û bixwin, lê qet hestiyan neşkênin. Wî goştî bi nanê ji kebab bixwin ew cejna xudan e. Wê şevê ez ê di Misirê re derbas bibim û hemû nixûriyên mirov û heywanan bikujim, ez Xudan im û ez ê dîwana hemû xwedayên Misirê bikim. Lê xwîna li ser malên ku hûn tê de ne, wê bibe nîşan, çaxê ez xwînê bibînim, ez ê ser we re derbas bibim, Û nahêlim ku helakker bê bo we û li we bixe. Û her sal ji bo bîranînê vê şîva nanê şikeva pîroz bikin, ev cejna Xudan a derbasbûnê ye. Wek ku Xudan emr dabû Mûsa û Harûn, zarokên Îsraîl wisa kirin. Û nîvê şevê Xudan hemû nixûriyên Misriyan, Ji nixûriyê Firewnê li ser têxt heta nixûriyê girtiye di zêndanê de û hemû nixûriyên heywanan jî kuştin. Nîvê şevê Firewn, xulamên wî û hemû Misrî hişyar bûn û şîneke mezin hebû. Mala ku mirî tê de nebûya, tune bû. Lê ew malên ku xwîna berx li ser derê xistibûn helakker neket hundir. Wê şevê Firewn gazî Mûsa û Harûn kir û got, Rabin û ji nav gelê min derkevin, hûn jî û gelê Îsraîl jî. Herin biperêzin xwedayê xwe. Hingê Misriyan li gelê Îsraîl tang kir ku zû zû ji welêt derkevin. Çimkî wan digot, Ji rûyê wan em hemû em ê bimirin. Û çaxê gelê Îsraîl derket, Misriyan zêr, zîv û cil dan wan. Hemû gelê Îsraîl derket û wan pez û dewayên xwe jî bi xwe re birin. Tam wek ku Xwedê ji Birahîm re gotibû, dondana wî bû bindest û piştî çar qernan bi heyîneke mezin derket. Ew miletê ku Xwedê jê re digot nixoriyê min ji Misirê derket û li rexê deryayê kûnê xwe danî. Xwedê ji Mûsa re got, Firewn wê zû bêje ji ber çûlê pêşî li gelê Îsraîl hatiye girtin. Ez ê dilê Firewn hişk bikim û ew ê li pay we bikeve. Lê rûmeta min wê eşkere bibe û Misrî wê bizanin ku ez Xudan im. Û wek ku Xwedê gotibû, Firewn û xulamên wî gotin, Me çi kir, ku me gelê Îsraîl ji xulamtiyê berda? Firewn şeş sed erebeyên şêr, leşkerên siwarî û hemû ordiya xwe bir û ket pey gelê Îsraîl. Li ber lêva deryaya sor ji nişkê ve ser wan de girt. Çaxê wan Misrî dîtin ew gelek tirsiyan û hawar kirin Xwedê. Lê Mûsa got, Netirsin! Bisekinin û xilaskirina Xwedan bibînin. Ev Misriyên ku hûn niha dibînin, êdî tu caran hûn wan nabînin. Îro xudan wê ji bo we şêr bike. Xudan ji Mûsa re got, Şivdarê xwe ser deryayê dirêj bike û wê biqelêşe. Gelê min wê di deryayê re di ser axa ziwa re derbas bibe. Mûsa şivdar dirêj kir û xudan Bayekî rojhilatê yê xurt anî ser deryayê û derya qelişî. Gel di deryayê re ser axa ziwa re derbas dibû, li her du aliyan av wek dîwêr sekinî bû. Misrî jî bi hesp, erebe û siwaran ve ketin pey wan û di ser axa ziwa re di deryayê re diçûn. Lê xudan Misrî tevlî hev kirin û tekirên erebeyên wan derxistin û hespan nikaribûn wan bikişînin. Misrî bizdiyan û gotin, Bira vin, Xwedê bi me re şêr dike. Xwedê ji Mûsa re got, Destê xwe li ser deryayê dirêj bike. Çaxê Mûsa destê xwe li ser deryayê dirêj kir, av paş de hat û derya bû wek berê. Hemû ordiya Firewn bi hespan ve di bin avê de winda bû, lê gelê Îsraîl ser axa ziwa di deryayê re derbas bû. Çaxê wan kerameta Xwedê dît ku wî çawa dîwana Misriyan kir, hingê ew ji Xwedê tirsiyan, rûme dan wî û baweriya xwe bi xulamê wî Mûsa anîn. Gelê Îsraîl ji Misrê derket lê zû kir pitpit û ji Mûsa re got, Te em anîn şûnê ku em bimirin. Ne av û ne jî nanê me heye. Xwedê li gor rehma xwe ya mezin ji latê av ji wan re deranî û got, Ez ê ji ezmên nên bidim we her sibe zû hûn rabin û bicivînin. Xwedê wisa kir û gel navê wî nanî kir Manna. Hingê gel gihîşt çûla Sînayê û li ber çiyayekî konê xwe danî. Rojekê li ser çiyê bû brîsk û gurînî, dengekî boriyê yê bilind ji ewrekî tarî dihat û xof û tirs ketibû dilê gel. Çiya dilerizî çimkî xudan di nav êgir de hatibû xwar. Xudan Mûsa gazî serê çiyê kir û ji bo gel emir dan wî û got, Ez xudan, xwedayê te me. Min tu ji Misirê, ji mala kûletiyê deranî. Xwedê ev deh emir li ser du ferşan nivîsî û got, Ji bilî min bila tu xwedayên te nebin. Ji xwe re putan çêneke û li ber wan xwe netawîne. Navê Xudan xwedayê xwe badîhewa neyne ser devê xwe. Bila roja şemiyê li bîra te be da ku ji te re pîroz be. Qadrê dê û bavê xwe bigire. Nekuje. Zinayê neke. Nedize. Şahidiya derawîn neke. Çavê xwe neavêje mala tu kesî, ne jina wî û ne jî tu tiştê wî. Bi van emran Xwedê pîvana pîroziyê danî lê di şikandina wan de Tiştê ku diviyan bikin jî ji wan re got. Wî got gûrîgehekê çêkin û ji min re li ser wê gûriyan bidin û ez ê we pîroz bikim. Xwîn wê gunehên we binixumîne û ez ê li we bibhurim. Piştî çil salên di çûlê de gelê Îsraîl gihîşt welatê Sozdayî Kenanê. Heyfa miletên Kenanê ku wan Xwedê red kiribû. Gelê Îsraîl bi wan re şer kir, Xwedê bi gelê xwe re bû û gel li welatê ku wî ji Birahîm, Îshaq û Aqûb re soz dabû bi cih bû. Xudan kahin rakirin Da ku serkariya gûrîkirinê û perezîna Xwedê bikin. Serokahîn jî salê carekê diçû pişt perda perestgehê a ku di navbera Xwedê û mirovan de bû û ji dêla hemû gel li ber Xwedê disekinî. Piştî gelek salan Dawid bû padîşahê Îsraîl. Xwedê ew hilbijart û li ser wî got, Ew yekî li gor dilê min e. Xwedê bi devê gelek pêxemberan ji gelê xwe re digot. Wî bi devê wan ew hişyar dikirin û digot, Eger hûn guhdarîya min nekin, miletek din wê bê û welatê we wêran bike. Dîsa wan emrên Xwedê avêtin pişt guhê xwe, li gor gotina wî nekirin, li hember wî rabûn û gelek pêxemberên wî kuştin. Ji ber vê yekê heşt sed salan piştî derketina wan a ji Misirê, li gor gotina Xwedê, gel bi dîlîtî hat sirgûrkirin Babîl û Aşûrê. Lê Xwedê di dîlîtiya wan de jî gazî wan kir ku tûbe bikin. Wî li ser xilaskarê ku wê bihata û mirov ji guneh xilas bikiran ji wan re digot. Mîxa pêxember got ku xilaskar wê li ku derê bê dinê û li ser heyîna wî ya herheyî got, Ey Beytlehem! Ew serdarê ku wê şivantiya gelê min bike, wê ji te re be û rojên wî bêdestpêk in. Xwedê hê berî boyîna xilaskar kifş kir ku ew ê ji mala Dawûd padîşah be. Bi gotina Melaxî pêxember jî Xudan da zanîn ku qasidekî taybetî wê gel ji bo hatina Xilaskar amade bike. Zekerya jî pêxemberîtî kir got, Ey xelkê Urşelîmê, vaya padîşahê te tê, ew rastdar û serfiraz e, ew bi nefspiçokî li dehşikekê siwar bûyî tê. Dawid nivîsî ku xilaskar wê ji pêşî ve bizane ku hevalekî wî wê xayintiyê li wî bike û Zekerya heta bi vê yekê jî nivîsî ku heqê xayintiya wî wê sih zîv bin. Îşa pêxember got ku xilaskar wê gelek cefayê bikişîne, wê tif bikinê û bidin ber qamçiyan. Dawid li ser mirina xilaskar zelal nivîsî got, Wê dest û lingên wî qul bikin lê hestiyên wî naşkênin. Hingê xilaskar wê bêje, Xwedayê min, Xwedayê min, te çima ez berdam? Yên li wir sekinî wê pê bikenin û bêjin, Li Xwedê ewle bû, bila wî xilas bike. Dawid nivîsî jî çaxê ku xilaskar tî bibe wê ji dêla avê sihikê bidin wî. û wê cilên wî li xwe leva bikin û ji bo xiftanê wî pişkê bavêjin. Îşaya nivîsî ku temaşevan wê li ser rûyê wî yê birîndar ecêbmayî bimînin. Pêxemberekî din kifş kir ku dûndana Dawit yanî xelkê Urşelîmê wê rojekê li wîyê ku bedena wî qul kirine binêrin. Ev ên ha hemû gelek sedsalan hê berê hatina xilaskar hatibûn nivîsîn. Piştî sirgûnbûna heftê salan Xwedê rê li ber gelê xwe vekir ku vegerin welatê xwe. Bi tenê komeleke piçûk ket rê. Ew û hemû cihû di bin hikmê miletên din de bûn. Piştî pênc sed salan çaxê cihû bindestê Romayiyan bûn, xortekî bi navê Usif keçikek ji xwe re nîşan kir, navê wê Meryem bû. Her du jî ji malbata Dawid bûn. Lê berî ku ew bên bo hev, Meryem bi ruhê pîrûz bi zar rûbû. Hingê milyaketê Xwedê di xewnê de li Usif xuya bû û got, Usif, natirsa ku tu Meryem ji xwe re bînî. Ev zarok ji ruhê pîrûz e û wê kurê yê herî bilind bê gotin. Navê wî Îsa deyne yanî Xilaskar, çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike. Îşaya pêxember gotibû, Xwedam bi xwe wê nîşanekê bide we, Keçik wê kurekê bîne û navê wî wê Îmanuêl be yanî Xwedê bi me re ye. Û wisa çêbû. Diviya ku Usif û Meryem ji bo mirovhijmartinê biçûna Beytlehmê, li wir Meryemê kurê xwe yê nixûrî Îsa anî. Wek ku pêxemberan gotibû, Îsa li Beytlehmê ji malbata Dawid Padîşah hat. Li çolê şivanan bi şev nobedariya keriyên xwe dikir. Milyaketê Xudan xuya bû û rûmeta Xudan li dora wan kir ronahî û ew gelek tirsiyan. Wî ji wan re got, Netirsin, ez mizgîniya şabûneke mezin didim her kesî. Îro ji we re Xilaskar Mesîh çêbûye. Ev zarok Îsa bû. Ew mezin dibû û bi şehrezayiyê pêş ve diçû. Ew li ber Xwedê û li ber mirovan keremdar bû. Çaxê Îsa nêzîkî sîh salî bû, Yuhanna derket çûlê, hîn dikir û xelk emat dikirin. Wî digot tobe bikin, xwe ji bo Xudan amade bikin. Yuhanna ew qasid bû ku li gor peyvên pêxemberan hatina Xilaskar da zanîn. Îsa bi xwe jî ji bo emadbûnê hat çemê Urdinê. Çaxê Yuhanna ew dît, wî got, Vaye berxê Xwedê, ew gunehê dinyayê radike. Çaxê Îsa emat bû û ji avê derket, ezman vebû û Ruhê Xwedê di şiklê kevûkê de hat xwar û li ser wî danî. Û dengekî ji ezmên got, Ev e Kurê min ê delal, dilê min bi wî xweş e. Piştî vê yekê Îsa çil rojan li çûlê ma. Îblîsê ku di baxçe de hawa xapandibû, hat ku Îsa biceribîne, lê Îsa nehat xapandin. Îblîs Îsa bir serê çiyayekî bilind û hemû padîşahiyên dinê bi rûmeta wan ve şanî wî dan û got, Eger tu ji min re herî ser çûkan, ez ê van hemûyan bidim te. Îsa jê re got, Dûrî min keve, Îblîs! Di Kitêba Pîroz de nivîsiye, Biperêze Xwedayê xwe û tenê jê re xizmetê bike. Kurê Xwedê bû mirov û wek ku em tên ceribandin, ew jî bi her awayî hat ceribandin, lê wî qet guneh nekir. Di tiştê ku Adem ketibû de Îsa bi ser ket. Ev yek kifş dike ku Îsa Xilaskarê mirovan e. Berxê ku Xwedê şandiye ew e. Îsa bi gotin û kerametan eşkere kir ku ew xilaskarê sozda ye. Wî di dawetekê de av guhert kir şerab. Wî mirovekî ku sî û heşt salan seqet bû qenc kir. Yekî kûtî jî hat, xwe deverû avêt ber Îsa û got, Xudan, tu bixwazî tu dikarî min paqij bikî. Îsa destê xwe danî ser wî û got, Paqij bibe û di cih de ew sax bû. Îsa çavê mirovekî ku ji zigmakî kûr bû vekir. Jinek jî. Ya ku nexweşa duwazdeh salan bû, bi dizî destê xwe li cilên Îsa da. Îsa jê re got, Netirse, baweriya te tu qenc kirî. Nexweşên cûre cûre dianîn ba Îsa û wî hemû jî qenc dikirin. Îsa gazî duwazdeh zilaman kir ku li pay wî herin. Wî hêz û desthilatî da wan Ew şandin ku li ser padîşahiya Xwedê hîn bikin, cinan derxin û nexweşan qenc bikin. Li her derê elalet di civiyan da ku Îsa bibihîzin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin. Carekê pênc hezar mirov birçî bûn, zarokekî nan û masiyên xwe da Îsa. Wî jî ji Xwedê re şikir kir û ew li elaletê belav kir. Hemûyan xwar, têr bûn û duwazdeh salik parî zêde man. Mirov hê li delîlan digeriyan, ma ka Îsa ji Xwedê hatiye? Wan got, Bavkalên me li çolê manna xwarin, çawa hatiye nivîsîn, Xwedê ji ezmên nan da wan? Îsa got, Nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwar û jiyanê dide dinyayê. Xelkê got, Ya Xwedan, vî nanî her dem bide me. Îsa got, Nanê jiyanê ez im. Yê ku bê ba min û baweriyê bi min bîne qet tî û birçî nabe. Îsa ji pêşî ve got ku serekkahîn û mezinên gel wê wî red bikin û bikujin. Lê roja sisiyan ew ê ji nav miriyan rabe. Serwêrên Cihoyan hînkirina Îsa qebûl nedikirin. Lê yek ji wan Nîqûdîmûs li rastiyê digeriya, ew bi şex hat ba Îsa. Îsa jê re got, Eger mirov ji nû ve çênebe, ew nikare padîşahiya Xwedê bibîne. Nîqûdîmûs got, Ma mirovekî ku pîr bûbe, Çawa dîsa dikare bikeve zikê diya xwe û ji nû ve çêbe? Îsa şirûve kir got, Yê ku ji bedenê çêdibe beden e, yê ku ji ruh çêdibe ruh e. Şaş nemîne ku min got divê hûn ji nû ve çêbin. Nîkodîmûs jê pirsî, Ev yek çawa çêdibe? Îsa got, Tu mamosteya Îsraelî jî, ma tu vê yekê nizanî? Wî ji bo jiyana nû jê re wiha şirove kir, Xwedê wisa ji dinê hez kir ku kurê xwe yê yekta da. Da her kesê ku baweriyê pê bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. Xwedê kurê xwe neşand ku dinyayê sûcdar derxe, lê şand da ku dinya bi wî xilas bibe. Sedemê dîwanbûnê ev e ku ronahî hat dinê lê mirovan ji ronahiyê bêtir ji tariyê hez kir çimkî karên wan xerab bûn. Yê ku baweriya xwe bi kur tîne jiyana wî ya herheyî heye lê yê ku bi ya kur neke jiyanê nabîne lê xezeba Xwedê li ser wî dimîne. Hingê Nîkodêmûs fêhm kir û bawer kir. Îsa ji jinekê re got, Kî ji ava ku ez bidimê ve xwe, qet tî nabe. Lê ew av wê di dilê wî de ji bo jiyana herheyî bibe kanî. Wê got, Ez dizanim ku Mesîh wê bê, çaxê ew bê, ew ê li ser her tiştî ji me re bêje. Îsa jê re got, Ez yê ku bi te re dipayivim ez ew im. Carekê Îsa ji xelkê re got, Yê ku bixwaze li pay min bê, bila xwe înkar bike û li pay min bê. Eger mirovek hemû dinê bi dest bixe jî, lê canê xwe winda bike, çi feyda wî heye? Hay ji xwe hebin. Xwe ji temahiyê biparêzin, çimkî jiyana mirov ne bi pirbûna malê wî ye. Xezîna we li ku derê be, dilê we jî wê li wir be. Di wan rojan de serekên kahînan û zaneyên dîn civiyan, wan got, Em çi bikin? Îsa gelek kerametan dike, êdî hemû wê bên û baweriya xwe bi wî bînin. Hingê Romayî wê bên û hukmê me betal bikin. Hingê Îsa bi desthilatî hîn dikir, ew ket perestgehê û bazirganên li wir derxistin. Wî got, Hatiye nivîsîn! Ji mala min re wê mala dua bê gotin, lê we ew kiriye şikefta rêbiran. Û got, Daxwaza ye ku ez şandime ev e ku her kesê baweriya xwe bi min bîne, jiyana wî ya herheyî hebe. Di roja dawî de ez ê wî rakim. Lê hin ji we bawer nakin. Îsa dizanî yê ku bawer nakin kî ne û kî wê wî bide dest. Di nav xelkê de ji ber Îsa dubendî derket. Ji mezinên cihoyan jî gelekan bawerî bi wî anîn lê ji ber zaneyên dîn ev yek eşkere nekirin da ku ji kinîştê neyên avêtin. Wan ji pesnê Xwedê bêtir ji pesnê mirovan hez kir. Piraniya serwêrên olî li kuştina Îsa digeriyan, lê fersend nedidîtin, çimkî xelkê guhê xwe dida hînkirina wî. Wî car din di perestgehê de hîn kir û got, Ez ronahiya dinê me. Yê ku li pay min bê, di tariyê de namîne, lê wê bibe xweyî ronahiya jiyanê. Û ji wanên ku bawerî bi wî anîn re got, Eger hûn biya min bikin, hûn bi rastî şagirtên min in. Hûn ê rastiyê bizanin û rastî wê we azad bike. Eger kur we azad bike, hûn ê bi rastî azad bin. Ez derî me, yê ku bi destê min bê ba Xwedê, wê xilas bibe. Ez şivanê qenc im, ez ji bo miyan canê xwe didim. Miyên min dengê min dibihîsin, ez jî wan nas dikim û ew li pay min tên. Ez jiyana herheyî didim wan û ew qet helak nabin. Tu kes nikare wan ji destê min derxe. Îsa sê salan hîn kir û hingê ji şagirtên xwe re got, Herim dehşikekê bînin ku hê tu kes lê siwar nebûye. Îsa lê siwar bû û ket Urşelîmê. Xelk ji viya di pêşiya wî de diçûn û wan bi dengekî bilind digot, Hosanna! Padîşahê ku bi navê Xudan tê pîroz be! Li ezmên silamet û li bilindahiyan rûmet! Çaxê Îsa nezîkî bajêr bû, lê nêrî û li ser girî, çimkî gel hê qebûl nedikir ku ew Xilaskarê hatî sozdan e. Paşê Îblîs ket dilê Cihûdayê Îsxerîyotî yê ku şagirtekî Îsa bû. Ew bi mezinên gel û serekên kahînan re li hev hat ku Îsa bide destê wan. Wan soz da cihû da ku sih zîvî bidin wî û ew jî li keysekî digeriya ku çaxê li dûr Îsa kesek nebe wî bide dest. Îsa dizanî ku wextê mirina wî hatiye û bi şagirtên xwe re cejna derbasbûnê çêkir. Çaxê dixwarin wî nan hilda, şikir kir û ew şikand. Da wan û got, Vî bixwin, ev bedena min e ya ku ji bo we tê dayîn. Vê yekê ji bo bîranîna min bikin. Û Îsa kasek hilda, şikir kir û got, Hildin, hûn hemû jê vexwin. Ev peymana nû ya bi xwîna min e, ew ji bo efûbûnê di ber gelekan de tê rijandin. Ez ji we re dibêjim, Êdî ez ji berê mêwê venaxwim heta ku ez di padîşahiya bavê xwe de bi we re dîsa vexwim. Û got, Bila dilê we reht nebe. Baweriya xwe bi Xwedê û bi min bînin. Di mala bavê min de gelek ode hene. Dema ku ez çûm û min Ji we re cih amade kir, ez ê dîsa bêm û we bibim ba xwe, da ku hûn bi min re bin. Hûn dizanin ez diçim ku derê, hûn rê dizanin. Lê Toma got, Em rê nizanin. Tu diçî ku derê, em ê çawa rê bizanin? Îsa jê re got, Rê, rastî û jiyan ez im. Heta ku ne bi destê min be, tu kes nayê bo bav. Hingê Îsa li ser tangahiya ku wê bê payivî û got, Eger dinya ji we nefret bike, bizanin ku ji min jî nefret kiriye. Yê ku ji min nefret dike, ji bavê min jî nefret dike. Piştî şîvê Îsa bi şagirtên xwe ve ji bo duakirinê çû baxçeyê Gêtşemaniyê. Piştî dua wî serekên kahînan, rihspî û parêzgerên perestgehê hatin ku wî bigirin. Cihûdayê ku berê bi Îsa re xwaribû rêberê wan bû. Ew hat ba Îsa û bi xayintî ew ramûsa. Îsa got, Yê ku hûn lê digerin, ez im. Û ji nişkê ve hemû piştpiştkî çûn û ketin erdê. Lê Îsa hişt ku leşker wî girêdin û bibin hewşa serokkahîn. Leşkeran tinazê xwe bi Îsa tif kirinê. Wan çavên wî girê dan, li rûyê wî xistin û gotin, De pêxemberî tî yê bike, ma kê li te xist? Sibehî zû ew birin ba Pîlatosê waliyê Romayiyan û Îsa sûcdar kirin, gotin, Me dît ku ev çawa gelê me ji rê derdixe. Piştî ku wî Îsa kişand pirsê, Pîlatos ji gel û ji mazinên wan re got, Vî mirovî tiştek nekiriye ku bê kuştin. Em lêxin û wî serbest berdin. Lê elaletê dikir qîrîn û digot, Wî xaç bike, wî xaç bike! Pîlatos xwest ku dilê gel xweş bike, wî Îsa da ber qamçiyan û emir kir ku ew bê xaçkirin. Leşkerên Romayî ji stiriyan tacek hûnandin û danîn ser serê wî. Xiftanekî sor lê kirin û gotin, Bijî padîşahê cihûyan! û li wî dixistin. Pişt re xaçek danîn ser milê Îsa û wî ew hilkişand cihekî bi navê Qoqê Sêrî yanî bi îbranî Golgota. Nêzîkî wî cihê ku Xwedê berî gelek salan ji Brahîm re gotibû. Ku ew kurê xwe yê yekta li wir bike gorî. Kurê Xwedê yê yekta li wir hat xaçkirin. Hingê Îsa got, Bavo, wan efû bike, ew nizanin ku ew çi dikin. Îsa di nav du rêbiran de hat xaçkirin. Leşkeran cilên wî li xwe leva kirin, li ser xiftanê wî pişk avêtin. Bi vî awayî pêxemberîtiya Dawid hat cih. Elalet sê saetan li wir ma û bi mezinên gel re Îsa nizm dikirin, digotin, Xelk xilas kirin. Eger ew Mesîh be, bila xwe jî xilas bike. Piştre sê saetan tariyê welat gird û peyvên pêxemberan hatin cih. Xwedê cezayê gunehê me danî ser wî. Îsa bi dengekî bilind got, Xwedayê min, Xwedayê min, te çima ez berdan? Îsa dizanî ku her tişt pêk hat, û ji bo ku nivîsara pîroz bê cih got, Ez tî me. Leşkeran avgirek li sihikê xist, dirêjî wî kirin û gotin, Eger tu padîşahê cihoyan bî, de xwe xilas bike. Îsa sihik vexwar û got, Temam bû. Bavo, ez ruhê xwe didim destê te. Paşê wî serê xwe xwar kir û ruhê xwe da. Çaxê Îsa mir, roj bû tarî, Erd hejiya û perda perestgehê jî çirriya. Sersedê Romayî gava ev tişt dît got, Bi rastî jî ev mirov kurê Xwedê bû. Hingê leşker hatin û teşkên Rêbirin ku li rex Îsa hatibûn xaçkirin, şikandin. Lê gava wan dît ku Îsa ji xwe miriye, teşkên wî neşikandin. Leşkerekî newqa wî bi rimê qul kir û di cih de av û xwîn herikî. Vî awayîn vîsara pîroz hat cih a ku gotiye, Tu hestiyê wî nayê şikandin. Û ew ê li yê ku bedena wî qul kirine binêrin. Ber êvarê du dostên Îsa hatin û cesedê wî rakirin. Wan morê bîhinxweş lê kir, bi cawên keten pêçandin û danîn gorê. Li ser xwestina cihoyan Gûr hat mûrkirin û leşkerên Romayî ew parastin. Lê roja sisiyan erdhêjîneke mezin çêbû û milyaketekî xwedan hat kevirê ber gûrê gêr kir. Nobedar ji tirsa lerizîn û revîn. Çaxê şagirtên Îsa hatin ser gorê û kevir ji cihê wî gindirî dîtin, şaş man. Ji nişkê ve du mirovên cilspî xuya bûn û gotin, Hûn çima di nav miriyan de li yê sax digerin? Ew ne li vir e, ew rabûye. Bînim bîra xwe ku wî digot, Divê ez bikevim destê gunehkaran, bêm xaçkirin û roja sisiyan rabim. Hingê gotina Îsa hat bîra wan. Wê êvarê Îsa hat nav şagirtan û got, Silamet li we! Lê ew ji tirsa bizdiyan. Wan guman kir ku ruhekî dibînin. Îsa ji wan re got, Li dest û lingê min binêrin, ez bi xwe me. Ruh bê goşt û hestî ye, lê ez bi goşt û hestî me. Wek ku min ji we re gotibû, her tişt wisa qewim î. Her tiştê ku Şerîata Mûsa, Zebûr û kitêbên pêxemberan li ser min gotine, hat cih. Wî hişê wan vekir û got, Nivîsiye, Divê Mesîh cefayê bikişîne û roja sisiyan ji nav miriyan rabe. Bi navê wî tûbe û efûbûna gunehan wê di nav hemû miletan de, Bêdam bihîstin, hûn şahidên van tiştan in. Paşê Îsa ji gelek mirovan re xuya bû û eşkere kir ku ew sax e û ji nav miriyan rabûye. Wî ji şagirtên xwe re got, Herin hemû dinê û mizgîniyê bidin her kesî. Ew çil rojan li ba şagirtan ma û got, Ruhê pîroz wê bê ser we. Hûn ê hêzê bistînin û ji Urşelîmê bigire heta bi Hemû, Cihûstan, Samerya û heta bi serê dinê bibin şahidên min. Hê wan lê dinêrî, Îsa bi ezmên ve hat hilkişandin û ewrekî ew stand. Du mirovên cilspî ji wan re gotin, Hûn çima li ezmên dinêrin? Çawa we dît ku Îsa ji bo we çû, wisa jî ew ê vegere. Îcar şagirt çûn mizgîniya Îsa didan, emat dikirin û ji hemûyan re digotin, Xilaskar Îsa rabûye, ew sax e! Wa ji peyva Xwedê nîşan dida ku bi Adem guneh û mirin, lê bi Îsa efûbûna gunehan û rabûna miriyan hat dinê. Şagirtan digot yê ku baweriya xwe bi Îsa bîne, yanî wî Xudan û Xilaskarê xwe qebûl bike, piştî mirinê wê di roja dawî de rabe û bi yên sax re bigihîje Îsa Mesîh. Peyva Xwedê vê jî dibêje. Ezman wê vebe û Îsa wê bi padîşahtî û hikimdarî vegere vê dinê. Navê wî wê ev be, Padîşahê padîşahan û Xudanê xudanan. Û leşkerên ezmên wê bi hespên bûs li pay wî bên. Wek ku Zekerya pêxember gotiye Îsa wê li ser Çiyayê Zeytûnê raweste û çiya wê biqelişe û Mesîh wê padîşahê dinê be. Lê piştî hezar salan Îblîs wê dîsa derkeve da ku miletan bixapîne. Hingê Xwedê wê êgir bişîne, ew ê wanên ku li pay Îblîs çûne bixwe. Û Îblîsê derawker wê bê avêtin nav gola êgir, li wir ew ê şev û roj her û her ezabê bikişîne. Û li ber textê mezin hemû mirî, mezin û piçûk wê li ber Xwedê rawestin. Û navê kê di kitêba jiyanê de nehatibe nivîsîn wê bê avêtin nav gola ê gil. Lê di erd û ezmanê nû de Xwedê wê bi gelê xwe re be û wê ji çavên wan hêztiran paqij bike. Li wir êdî mirin, Wê tune be, ne şîn, ne êş û girîn, ne jî cefa, çimkî tiştên berê wê derbazbûyî bin. Êdî roj û heyf ne lazim in. Rûmeta Xwedê û şewqa berxê Xwedê wê ronahiyê bidin. Ew ê her û her padîşahiyê bikin. Li wir dara jiyanê wê hebe. Û li wê derê qet nifir wê nebe. Îsa got, Yê ku tî ye, bila bê. Û bila belaş ji ava jiyanê vexwe. Vaye, ez ê zû bêm. Xwezî bi wî yê ku li gor peyva min dike, yê ku guh dide gotinên min, Û ji yê ku ez şandime bawer dike nayê dîwankirin. Lê ji mirinê gihîştiye jiyanê. Plana Xwedê ji bo te ev e. Te niha bihîst ku xwedayê efrandar û fermandar ji bo te xeman dixwe. Tu dikarî wî nas bikî û plana wî bizanî. Lê xwedê pîroz e û divê em li gor şertên wî bên ber wî. Ew dixwaze ku tu biperzî wî tenê û ew xudanê te be. Wek ku Adem û Hawa guh nedan Xwedê, gunehê me hemûyan jî heye, çimkî me biya wî nekir. Kitêba Pîrûz dibêje, Eger yek emrekî Xwedê tenê jî bişkêne, ew gunehkar e. Tu çiqas rast bî, û qanciyê bikî jî tu nikarî xwe li ber Xwedê rast û bêsûc derxî. Tu ji Xwedê dûr î. Lê Xwedê bêçaretiya te dizane û ji hezkirina xwe kurê xwe şand ku ji bo efûbûna gunehên te bimire. Encîl dibêje, Berdêla guneh mirin e, lê diyariya Xwedê bi saya Mesîh Îsa jiyana herheyî ye. Jiyana herheyî diyariya Xwedê ye ne bi karên qanc e. Îsa got ku ji bo jiyana herheyî divê mirov ji nû ve çê be. Îcar divê tu ji ruhê Xwedê biwelidî çimkî Xwedê ruh e û eger tu nebî yekî ruhanî tu nikarî bêyî ba Xwedê. Loma divê tu ji Îsa bixwazî ku ew bê dilê te û gunehên te bibexişîne. Eger tu bixwazî bibî zarokê Xwedê û Îsa bibe xilaskarê te, tu niha dikarî weha Dua bikî. Ya Xwedê ez qebûl dikim ku ez yekî sûcdar im. Şikir ji te re ku Îsa bi mirina xwe cezayê gunehê min kişand. Niha ez dixwazim ku Îsa bê dilê min û bibe Xudan û Xilaskarê min. Ya Îsa şikir ji te re ku tu Hatî dilê min, Amîn. Eger te wiha dua kiribe, bizane ku Îsa tu qebûl kiriyî. Ji niha pê ve guh bide payva wî, dua bike û bi wanên ku li pay Îsa diçin re bicive. Eger tu wiha bikî, tê hê bêtir hezkirina Xwedê bibînî.